буор да суоллар таас да суоллар бурҕайаллар оргуйаллар сарсын онно бүгүн манна суоппар куруук айаҥҥа көнө суоллар токур суоллар сах сыаллар сылаталлар куйаас буолар дьыбар буолар суоппар син биир тулуйар үтүө күнүнэн күндү ютуб канал көрөөччүлэрэ бүгүн транспорт иккитин үлэһиттэрин күнэ Суоппар күнэ аан бастаан тыһыынча тоҕус сэттэ алта сыллаахтык билитиммитэ. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһыан сыллаахтан бырааһынньыктары бэрээдэктиирин сибээстээн алтынньы бүтэһик өрөбүлүгэр бэлиэтэнэр буолбута. Кылгастык Чуукаар нэһилиэгин транспортниктарын историятын билиһиннэрдэх маннык. Чуукаарга маҥнайгы газ биэһэн биир массыына тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн үс сыллаахха Калинин холкуоска Титов Серафим Николаевич аҕалбыт. Икки сылтаах турбут ыытар киһи суох буолан. Онтон биһиги нэһилиэк маҥнайгы суоппара Иванов Василий Иванович Дьокуускайга түөрт ыйдаах кууруска баран үөрэнэн кэлэн сүүрдүбүт. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн сэттэ биэһэн аҕыс тоҕус сыллардаахха ЗИС биэс биэс тонна уйуктаах мас хабыыналаах уонна ЗИС үс сүүс биэһэн биэс ым массыыналары сүүрдэн аҕалбыт. Ити кини кэннэ Николаев Прокопий Гаврильевич, Степанов Василий Николаевич, Степанов Александр Иванович суоппар курсун бүтэрэн үлэлээбиттэр. Степан Баглаев совхоз буолан ордохторуна тутуу элбээн, кэлин лесовоз, самоссвал массыыналар, ону ааһан Ликкөбүөй, Бортобуой угаастар, тыраахтырдар хото кэлбиттэр. Кэлин Чуукара совхоз буолтарын кэннэ үүт-таһар, автокыраан, Урал, КААС массыыналар, автобус, онтон да атын элбэх тиэхиньикэ элбэх кэлбит. Ол аайы олохтоох каадыр үүнэн-сайдан араас куурустарга үөрэнэн саҥаттан саҥа тиэхиньикэни баһылаан испиттэр. Саҥа транспорт сүүрдэн кэлэргэ анаммыт киһи бэйэтэ баран аҕалан кэлэрэ. Биир да массыына да тыраахтар даҕаны олох боростуойдаан турбата. Оччотооҕу оҥоруута суох суол да буоллар, тибиитин, буурҕатын, ардаҕын хаарын аахсыбакка, Сахабыт сирин араас муннуктартан таһаҕас арааһын таһаллара, ону ааһан золотинкаттан, чульмантан, большой ньиэбэртэн уот урба таһаллара. Нэһилиэнньэ сакааһынан ол кэмҥэ үчүгэй хааччыллыылаах Мирнэй куораттан дьон сакааһынан бараннар таһаҕас тиэйин кэлэллэрэ. Транспорт расходун хопхос бээтэ Билигин биһиги тиэхиньикэ тэхинииктэрэ биэриибитигэр көрүҥ нэһилиэк бастакы суоппардарыттан биирдэстэрин, үрдүк кылаастаах кырдьаҕас суоппар Степанов Василий Николаевиһы уонна биир бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор Алексеев Николай Дмитриеһы кытта кэпсэтиибитин. Ил биһиэхин алтаһыллаахха Марко оскуолатын бүтэрэн баран манна дьукаарка колледжин холкуоска отто дойдум болла уонна Онно үлэлиһэриттэхпинэ биэһэ ынаҕа сыллаахха байыҥкымааттар уопарыы үрэҕэр өйдөтүллэрбиттэрэ. Онно да саап диэнгэ тэрилтэ баар этэ, ол үс ый үс ый он үөрэнэммин опа буолбута.

Иккис сэтиһиннэн Инньэ Ньукулаев, Тургутий Гаврильевич эмиэ амин иннибэр Маркын тэһигэр үтүөрэнэн уопар идэтин ылбыта. Онон ити икки киһитэ. Манна массыына хоммут массыына ити? Газ пиэһэн биир. Уонна зииспэт. Массыыналар О былыргы эрдэ алта уон сэлиэнньэнээҕи биэһин тоҕус да биэһин аҕыс сыллардаахха Ол мас хабыналаах массыыната дуо? мас и- иккиэн мас инньэ хабыыналаахтар. Аны туохтааҕыный һылытыыта иҥинэ уох Аха, отоп- отопление диэ уох массыыналар этэ. Мгм.

Массыына инньэ тупсан барбыта. Отоплениелаах айыл массыыналар инньэ кэлбиттэрэ. Манна хаамыы үчүгэйдүүллээбитим Урал G5 массыына уонна хас таһы кыйдыбыт. Ол ол үчүгэй үһэҕээр иҥниргэ туоналаах

Түөрт улуу сынньа бүтүннүү кэлэр. Унтаар икки бүлүү. Уочарат бу бөҕө буолааччы дьэ. Ониэптэ баазаҕа. Ону ол кыһыҥҥы өттүгэр суол эрэ баар нутаһаҕыт дуо? Аа, бензине э төлүүчэҕэ нукпа кыһын эрэ сылдьабыт. Ол сир тоҥноҕунан нукбаҕа холобур. Уонна ол хайын суох буоллаҕа. Кыһын уол тоҥнооҕуна онон Оттон ыраах айаннарга ини сылдьыбытым туһунан кэпсии түстэххинэ, ыраах золотинканнаан чуульманан ини сылдьааччыгыт этэ. Золотинканна золотинкаҕа сылдьыбытым. Аҕа уон сыллар тоҕол. Эттуон эт эттуон аҕа эҥин эттуон оҕус сылларга онно газ Биэс уон үс массыынанан сынньабыт. Биир сылдьар этибит. Ол хаана хоппуоска улахан массыыналары биэрбэттэр. Ол гаас кэбиэһин үһүнэн ол велосипедка отырбат иэрэтибит.

Көлүүчэйкэ ини толуон биэрэллэр, ону аппарааттаҕа куттан иһэҕин. Ол хаҕана уонна уол иис даҕаны олус мөлтөх этэ буолла. Оо, уол иис мөлтөх буоллаҕа. Туох оҥоһуута кэлиэҕэ. Кэлиятаҥ инэ дьикти буоллаҕа. Кэлиэс түһэйдэҕэ. Туох даҕаны Оҥоһуу суох буоллаҕа. Дьокуускайтан кылуканнан иҥэтийдэхпитинэ дьэбэккэ кэллибит диир этибит. Лотинкаттан уонча хонугунан эргиллэ кэлээччибит Ол өр баҕайы иккилигэ диэли ыһыктаххытына манна хаһаайыстыбаҕытын, дьиэҕитин, уоккутун барыта ийэҕит санныгар буолар буолар. Аа, ийэбит ханныгар? Буолар онно арыый эдэрчи буоллахпыт дьоно иһин ото хаһаайыстыбата иһин инньэ үлэ быыһыыр инньэ көрүнэн Итиэн ийэбит оту уорунньа хаалар, ханныгар хаалар. Хаһаайыстыба үлэтэ. Уонна оҕолор улаатан иһэллэр өтө хаҕана. Ону көмөлөһөллөр этэ. Оттон ити кэмдэргэ ити билигин аныгы массыынаны имэри ыытан көрдүҥ. Ээ, омуутаабыта ол сүүс отукку үлэлээбитим бүтэһиккэ.

Үрдүүрдүү биһиэхэ кытаанах быһыылаах. Онно өр сылларга үлэлээбит буолаҥҥын туох наҕараадалардааххыный, туох ханна улахан күрүөттэр диэн сылдьыбытыҥ дуу? Дэбин үс сылынан мэдээллээхпин. Уонна ол отопочетная грамотаҥын диэн махтал диэн ол элбэх буолла. Уонна икки

уһун чэттигэр дэгэһиттэ ол илдине онтон инньэ кэлин улахан массыыналар инньэ кэлэннэр эбин уолаттар инньэ бырысыаптаах илдьэн буолбуттара онон эдэрдэр эдэрдэр онно сылдьыбыттара ыраах айаҥҥа мин манна чох таһан

Биһиги кытта кэпсэппиккэр махтанабыт уонна эйиэхэ чөл туруктаах, уһун дьоллоох олоҕу баҕарабыт. Уонна эн бүтэһиккэ түмүккэ бу эдэр хоппордарга тугу сүбэлиэм этэй? Эдэр хоппордар доруобай чэгиэн буоллуннар. Аныгы дьоннор биһиги курдук буолуохтар да ол Охаҥалыгыны түппэтигүлэн аллах уонна билэллэрэ-көрөллөрө элбэх. Баһан Ньукулаайабыс мин урутын ыллыыргын истэритим уонна ыллыыр диэн истэритим. Бу биир дэлээхтэргинэҕэ билэн биир эмэ ырыата ыллаан иһитиннэр үһү. Лэр эрдэх күнэ токулуупка сылдьар этим. Онно

Николай Дмитриевич күнүнэн. Түкөнө. Эйигин бу суоппардар күннэринэн титикаҕар дэлиибит, баҕарабыт дьолу, дьол туруктаах болыргын. Уонна эн билигин биһиэхэ кылгастык үлэлии сылдьыбытыҥ туһунан кэпсээрэххэ сыллаахтан саҕалаан билээбиккиний, ханнык массыынаҕа?

Оттон оҕону иккитэ ыччаттар успакааҕа ыалааммаммын иккитэ ыччат оҕуска оҕо туохха уурайбытым уурсайына хараҕым туохтаах волокуба буолан быраастар туохха харпатахтара норуойатынан оппоти кыаҕын харатахтарынан бии хараҕын курустаалык биэриҥ буоллара волокуба көрбөт буолан аһарбаттар этэ Төһөтөҕүн ол буоппардаан араас айаҥҥа ыраахха чугаска сырыттаргын иһин биир хаһаайыстыбанын тэринэн олордоххут дьэ сүөһү аас. Оттон үөлээх наат үһү. Оттон эккиппин аҕайах. Ол болота. Оттон ол кэннэ ол баран кэлэн хааллаххына ол көрүүтэ истиитэ барыта ийэҕит санна. Наат ийэбит көрөстө буолна. Уота оно кыралар.

Оо, өлбүт уолбуттан икки киһи хаалбыта уо, оҕом өлү куоракка бааллар. Биирдэрэ бэйэҥ ахтыс күн, биирдэрэ алтыс күннэр. Эп, билигин түмүккэ бу эдэр хуоппардарга эн туох баҕа сан- санаалааххыный? Тугу эдэр хуоппардар үчүгэй үлэлэригэр наһаа

Уонна ким бу Билигин түгэн ыгар Дьахар түбэһиннэрин ол бииргэ илии сылдьыбыт дьоннорго эҕэрдэтэ этэ. Татта билэр биикүрээбит миигин билэр көрөр дьоннорго барыларыттан улахан эҕэрдэ. Оппата күннэр көрбүттэр. Оппата күннэр мардан иттик син эҕэрдэлибин. Түркүн доруобуйаны бүгүн олох барар. Биһиги кытта кэсиппиккэр махтал. Уонна эйиэхэ бэҕэр эни чөл туругу, уһун дьоллоох олоҕу баҕарабыт. Билигин тимир көлүтэ суох дойду экономиката да, дьон-сэргэ күннээҕи да олоҕо туруктаах буолар кыаҕа суох. Төрөөбүт чукаарбыт суолларынан уонунан тыһыынча массыына уһаты туора айанныыр өрө таҥнары сыыйыллар. Дьону таһар таһаҕас тириэрдэр. Суоппар идэтэ күннэтэ элбэх сыраны уонна эппиэтинэһи эрэйэр. Уустук үлэ буолар. Чуолаан бэлиэтэтэххэ, кус суол-иис оҥоруута суоҕар, элбэх эриирдээх-мускуурдаах кэмнэр, унньуктаах уһун, ыраах ыырдарынан тэлитэ көппүт, чуукаар алгыстаах суоппардарын уонна транспортнай служба эйгэтин үлэһиттэрин бу идэлээх бырааһынньыктарынан ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Үйэлэрин тухары уруулу мускуйан, эрийэн кыһыны-сайыны, итииһи, итиини куйааһы аахсыбакка, эриирдээх суолун эрийэн, ыраахтарынан чаҕыйбакка, дьиэ кэргэттэрин, оҕолорун, сиэттэрин-кэскиллэрин туһугар туруулаһан тулуурдаахтык үлэлээбит аҕам саастаах суоппардарбыт сорохторо билигин биһи кэккэбитигэр суох да буоллаллар. Кинилэр бырааттара, оҕолоро, сиэттэрэ күүрүүлээх үлэлэрин көрөн, үөрэн ыллааппыт, Ол эйгэҕэ илии-атах буолан хатырыллыбыт, хатабылларын иттэригэр-хааннарыгар игириммит буолан, дьоннорун туйахтарын хатаран, кыһыҥҥы күдэрик суолларынан көтүтэр сыыдам сырыылаах суоппардар, сатабыллаах таксистар буола сылдьаллар. Билигин эһиги болҕомтоҕутугар төһө да бочуоттаах сынньалаҥы олордор, туйаҕын хатаран суоппардыыр уола Никитаҕа көмөлөһөн, нэһилиэнньэни иһэр ууннан хааччыйар Иннокентьев Аркадий Никитичтыын Уонна өр кэмҥэ тырахтарыыстаабыт, суоппардаабыт Иванов Борис Васильевичтыын кэпсэтэрбитин истим. Бу биһиги каналбыт көрөөччүлэригэр кылгастык үлэлии сылдьыбытын туһунан кэпсииргэ көрдөһөбүт. Мен осколаны хэттуни кыыллаахка бүтэрэн баран, хэттуни сыллаахка успутун бүтэрбитим Мартини. Ол кэнтэ бучуукар хоккоска иккитин кэбииргэ үлэлээбитим. УАЗик массыына таһаҕалааччы хамасабаарга УХС-м боруобуускаҕа диэбитим. Уонна ол кэнтэ иккитин кэбииртэн АЛРОСАҕа үлэҕэ киирбитим. Онно Нюрбагуогар Накыыҥҥа уоппарынан сылдьабын, үөрүүм. Оннуттан уран массыынаҕа онтон Олбох туоккатыгар онтон билигин ааһыран кыра массыына килиэп-таһы массыына үлэлиибин. Табакаа уһуга иликтэр, дьэһэ дьаллар. Саҕана молоковоз массыынаҕа эмиэ үлэлээбитиҥ дии? Аа, ото хайыҥҥа өтө молоковозтаабытым дааны уонна үксүн бодобуос. Уна аҕыйаҕа хама сабааллаан эҥин ылбытым. Иһи тигирдин. Кулаан оттон уонна таки дьаас үлэһиттэргэ табарылан үлэлээбити бэккэ үлэлээн, иилэстээн, уу баһаан, тиһин кыра оһоҕустук үлэлээтэхпит. Ото бу хоппардыы киирбитин кэннэ улахан чугас наставниккынан кими ааҕаҕыный? Наставниктар Ыстапаанап Баһылай, Косуков Ыстапаан, Коньок уонна Федоров

Хас оҕолооххунуй? Уоллаах кыыстаахпын. Сиэн? Уолум бэйэм бэйэбэр баа кыыһым Москва үлэлиир. Үс сиэннээхпин. Уолуҥ эмиэ суоппар. Уол оттон ааҥа үлэлээн эрэ быйыл быйыл баһылык көлөө киирдэ. уонна ити ууну ылан уу таһар онно кыратык омунан бааллар уонна билигин эн эдэр оппардарга эдэр дьоҥҥо упсанан баҕа санааҕын итири доруобай буолунаа үлэһит буолунаар главное анда то уоппар буолар буоллахта уоп быраабылатын биллиннэр билигин ирдэбил кытаанах кытаатын сөдүү хырыттынна Биһиги условия үчүгэй, массыыналары үчүгэй, ууга оҥороллор. Урукку атаах, ону эдэр оҕолор бэйэлэрэ чөлүк көрүннэхтэннэ, үлэлээн буолаллар. Сэр, биһи көрдөһүүбүтүн истэн биһини кытта кыссыппыттар махтанабыт. Онно Махтаан. аха, эйиэхэ уонна дьиэ кэргэҥҥэр доруобуйаны, дьолу-соргуну баҕарабыт. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон аҕыс сыллаах Маалкайга баран үөрэммитим. Онтон сэттэ уоһуга онтон дизелистээбитим икки сыл ТНТАГина. Онтон сэттэ уоһуттан тырахтарыстаабытым. Уон аҕыс сыл сэттэ уон биэскэ Тобучуукаар отун маһын дьиэтин дьэ ити Һүөдэрап Ньукулай диэн ити Һүөдэрэбис диэн ол уолларын кытта дьэ үөһэннэн алларанна сылдьымалаабыт үрэхтэринэ Томтону ол кэнниттэн туохха ол трактористаан бүтэн бараммын ити хопкоскайта халайар үлэҕэ диэн замкаттан хаала ону туохха дылы сылдьыбыт уҥуоҕа сылдьыбыт онтон ол кэнниттэн Эрэска уоппардыы барбытым Эрээстергэ миэттэ уонча сылдьыбыт. Ханнык массыынаах өйдүккүн ирэскэ? Үс отут бииргэ это бохтуоккаҕа. Ол һаҕана ардьаннахпытына эҥин запчаһынан хааччылар хайдах этэй, ким оҥорор этэй? Ким оҥоруо чаас буллахына бэйэ оҥостоҕун.

Көрбүтэ. Ол сэнэнэн техникаҕа ким тыһы устун үлэлээбит кини хайдах? Тоҥу ото биһаабыт бучуукаан нэһилиэн маҥнайгы уоппара тоол быһыытынан була түөрт уоттан техникаҕа мин уонна это кырыл быраппыт это кутана олоруо коппуй диэн уо билигин да ол айан холларга тырахтар ыстыһыйа уонна ким улахан убайбыт уонна ити мин анныбынааҕы Володя электриктэр электричествотыгар барбыттар оннук билигин уол билигин даҕаны эн массыынаны ыытаҕын дии аныгы массыынаны уруулга сылдьаҕын тэҥнээн көрдөххүнэ хайдаҕай аныгыта ордуктуу уруккуун ордоруох курдуккун дуу ото билиҥҥитэ диэн чэпчэки оҕо был иномарка

тумоом кэн иһиэним кэн уонна бу түгэнинэн түбэһиннэриҥҥин биир идэлээхтэргэр эҕэрдэҕин этиэҥ дуу Ото бииргэ үлэлээһэрдибит табаарыстарбар бииргэ үлэлээбит уолаттарбар барыларыгар ото иһитиһиини дьолу оһоргуну уонна доруобуйаны Ол курдук Туманна Федорова Алексей Уйбаанабыс, ити Баһылай Виктор Ньукулаайабыс, Иннокентьев Аркадий Никитич уонна Түлүксүөт Николай Дмитриевич манна үлэлээбит уолаттар билигин манна бааллар Онтон эдэр уоппардарга туох баҕа санаалааххын? Эдэр дьоннорото уһуолгииска то харахтаахтык ырыттахтарына сылдьан буолла. Биһиги көрдүһүүбүн истэн биһини кытта кэпсэппиккэр махтанабыт. Уонна ийэхэ чөл тургу, уһун дьоллоох олоҕу баҕарабыт. Билигин биһиги Чуукар совхоз биир кырдьаҕас суоппарыгар Рехлясов Николай Николаевичтыын кэпсэтиэхпит. Николай Николаевич үтүө күнүнэн. Үтүө күннэр. Эйигин бу кэлэн иһэр суоппардар күннэрин тиитикэ аҕардарыыбыт. Олоҕоҥ баһыыба. Уонна кылгастык ол кэмҥэ суоппардыы сылдьыбытын туһунан биһиэхэ кэпсииргэ көрдөһүт.

Онтон дьоннорум туохтааннар уон екі сыллаахы кэбээллээбитим. Онтон манна тоҕон түөрт сыллаахы кэлэн баран эмиэ туох Илья Койга үллээбитим дьэ. Туох СПК-та уоруйахпын. Манна манна манна кэлбитин кэннэ улахан аҕа саастаах табастыгытын ким эйиэхэ улахан наставник чугас киһи буолбутай?

былыр биир уолгар дьаннахпын отон чисто бэйэм таҥастаан хааммытым туохтаан олоон туохтаабы ама манна урут лүүт таана эмиэ таһаадьыыбыт Петр Алексеевдит томанна иһин массыылар киһин очотооҕу оттон симиэчи быһынан киһин дьыллар билин даан отон Тэбээндэттин уопардыы сылдьабын Кэлэмбигини кытта кэпсиппит кэр махтанабын. Дьэ барыллар. Уонна чөл туруктаах, уһун дьоллоох олохтоох бол диэн баҕа. Эп, эп, үтүө баай.

Биһи билигин Чуукаар нэһилиэгин чемпион соппрагар билигин бочуоттаах ньылан болары Алексей Иванович Федоров кыйыл дьитти келдибит. Алексей Иванович, үтүө күнүнэн. Эйигин бу хоппордор күннэринэн итиитик эҕэрдэлииһи. Махтал. Уонна биһиги эйиттэн көрдөһүү этибит кылгастык, үлэлээбит сылларын туһунан кэпсиитигэр этин. Ээттэмин оскуоланы бүтэрээт тыһыча тоҕус үс сексуаллаахха күһүн баччаларга успутууга үөрэнэ барбыт. Оттон байкалаакка ыҥыран ыланнар армияҕа идьиийдэр. Икки армияҕа олуспулаабыт. Вертолетнай авиационнай чааска. Оттон армията келен баран биир ыал кыһын пиэрмэҕэ налааччыгынан үлэлээбит. Ити истиэмэлэрин, ууларын.

ким Филиппов Виктор Ньукулаев Модубуоһун кутуоктааны онон онтон үллээт томунаммыт Ол бастан үлэ киирэргэр кырдьаҕас суоппардардан хаама истиҥ чугас туоҕун бастаан. Бары буллаахыты. Кырдьаҕас суоппардары барыларын кытта бииргэ үлэлэһит үлэлээбит. Оркуоп Э, Прокопий Николаев, Уруб Николаев, Казаков Степан. Степан, э, Балыш. Степанов Баалай. Баалар это. Очень парка. Отделение было, отчулога били. Степан Балай фокус отделение это. Но техникete дагы як боллари. Одогос

кэлин күүстээх техникалар кэлэннэр олор үттэ хаһан кээһэннэр ыархана үттээх туоптар адьыллар инники иһин киһи онон-манан тумнан эҥин ыйдар буолар эт Бу эн чемпион хоппар аатын хаһаныл быккыный? Э, ауан алта ыллаах. Соседки күрэх түмүгүнэн дии. Э, пятилетка түмүгүн.

Билигин гаас гааһынан эрэ сылдьаллар дуорма. Онно билигин түмүккэ эдэр уоппардарга баҕа санааҥ тугуй? Тугу баҕарыаҥ этэй? Ото эдэр уоппардар бэйэ бэйэлэрэ көмөлөсүйэн бэйэ бэйэни өйөнсөйө диэххэ наада. Алдьанан турар буоллахтарына тумнан ааспакка бүтүө турар буоллахтара суоҕу суоһун хайаан сөп. туох гынаргын ый туох көмө баарыгар көмөлөстөххө бэйэбээҕи көмөлөстөххө эрэ сылдьар ийэ айаҥҥан буолар этэбит биһиги кытта сөбүлэһэн кэпсэппиккэр улахан махтал уонна эйиэхэ сыда чөл туруктаах уһун дьоллоох олох баҕарабын махтал Күндү көрөөччүлэрбит, санаабыккыт сытына, толкуйдаабыккыт тобулла туруохтун, дьаҥ-дьаһах дьалты буолуохтун, үөрүү-көтүү көтөллөөх ситиһии чэгиэн-чэбдик буолун. Аныгыскы биэриигэ көрсүөххэ дылы. Биэриини бэлэмнээтилэр Егор Михайлович Поликарпов аатынан эйгэ, норуот айымньытын уонна успуорт киин үлэһиттэрэ. ыытааччы Надежда Казакова, устааччы Елена Кириллина, таҥан оҥордо Андрей Сивцев.